Ilki bilen göni aragatnaşyga Ahal welaýatynyň häkimi Nurmämmedow çagyryldy. Ol milli Liderimize ýurdumyzda ýaýbaňlanylan ýygy maksatnamalary durmuşa geçirmegiň çäklerinde sebitde alnyp barýan işleriň ýagdaýy hem-de gallar onuň barşy barada hasabat berdi. Şeýle-de häkim medeni maksatly desgalarda gurluşyk işleriniň barşy we howaň gyzmagy bilen baglylykda ýangyn howpsuzlygyny üpjün etmek maksady bilen alnyp barylýan işler hakynda aýtdy. Döwlet Baştutanymyz galla oragynyň ýokary guramaçylyk derejesiniň üpjün edilmegine hem-de möwsümiň öz wagtynda tamamlanmagyna aýratyn ünsi çekip, bu işde oba hojalyk tehnikalarynyň bökdençsiz ulanylmagyny, ýetişdirilen hasylyň iň soňky dänesine çenli ýygnalyp alynmagyny üpjün etmek barada häkime berk talap bildirdi. Hormatly Prezidentimiz welaýat boýunça Ruhabat we Baharly etraplarynda galla oragynyň örän pes depginlerde alnyp barylýandygyny belläp, Ruhabat etrabynyň häkimi Guldurdyýewiň we Baharly etrabynyň häkimi Gulmyradowyň işleri talaba laýyk guramaklaryny talap etdi we gallarogynyň depginlerini ýokarlandyrmak barada anyk tabşyryklar berdi. Şu ýylky möwsümde haýsy kombaýnlaryň has netijeli ulanylýandygy bilen gyzyklanyp, milli Liderimiz bi meseleleri jikme-jik öwrenmek barada häkime tabşyryk berdi hem-de munuň geljekde biziň ýurdumyzyň toprak-howa şertleri üçin has oňaýly oba hojalyk tehnikalaryny saýlap almakda ähmiýetlidigini belledi. Hormatly Prezidentimiz welaýatyň dürli künjeklerinde alnyp barylýan medeni maksatly desgalaryň gurluşygynyň düýpli güýçlendirilmegine häkimiň ünsüni çekdi. Ýangyn howpsuzlygy baradaky wajyp meselä geçmek bilen, döwlet Baştutanymyz ýangynyň öňüni almak we ýangyna garşy göreş ulgamynyň bökdençsiz işiniň, şol sanda tehniki, guramaçylyk çäreleriniň üpjün edilmelidigini aýratyn belledi. Şunuň bilen baglylykda, milli Liderimiz degişli howuzlaryň mydama suwdan doldurylyp goýulmalydygyny we ähli zerur bolan gurallaň, enjamlaň hemişe taýýarlyk ýagdaýynyň üpjün edilmelidigini pugta tabşyrdy. Soňra döwlet Baştutanymyz wideoşekilli iş maslahatyna Balkan welaýatynyň häkimi Satlykowy çagyrdy. Häkimiň welaýatda alnyp barylýan möwsüm bilen oba hojalyk işleri, Awaza milli syýahatçylyk zolagynda gurulýan durmuş-medeni ähmiýetli binalardaky işleň ýagdaýy hakynda hasabat berdi. Şeýle-de ol galla oragynyň barşy, ýangyn howpsuzlygynyň zerur derejesini üpjün etmek bilen baglanyşykly durmuşa geçirilýän çäreler barada aýtdy. Milli Liderimiz hasabat diňläp, Esenguly etrabynda, häkimi Arazty Wakow, Magtymguly etrabynda, häkimi Ilýasow we Serdar etrabynda, häkimi Meretgeldiýew, Gallarogynyň pes depginlerde barýanyny belledi we ýagdaýy seljerip, bar bolan kemçilikleri gysga wagtda düzetmek üçin gaýragoýulmasyz çäreler görmegi häkimden talap etdi. Gallarogynda işledilýän tehnikalaryň üpjünçiligi bilen gyzyklanyp, kombaýnlaryň haýsy görnüşiniň Türkmenistanyň toprak-howa şertlerine laýyk gelýändigini öwrenip, bu babatda teklipleri taýýarlamagy we olary ýakyn wagtda hödürlemegi tabşyrdy. Tomus paslynyň gelmegi bilen gurak, yssy howaň saklanmagynyň ýangyn döreme howpuny artdyrýandygyny bellemek bilen, hormatly Prezidentimiz ýangynyň öňüni almak we ýangyn howpsuzlygynyň düzgünleriniň ähli ýerde berk berjaý edilmegini gyşarnyksyz üpjün etmek üçin ähli zerur çäreleri görmegi talap etdi. Gurulýan durmuş-medeni ähmiýetli desgalaryň ýagdaýyna dek geçmek bilen, milli Liderimiz Abadan tomusky dynç alyş möwsümine taýýarlyk derejesine aýratyn üns bermelidigini belledi. we bu ýerde türkmenistanlyň hem-de daşary ýurtlylaryň oňaýly dynç alyp hem-de saglyklaryny berkidip bilmekleri üçin zerur şertleriň döredilişi bilen gyzyklandy. Soňra hormatly Prezidentimiz iş maslahatyny dowam edip, Lebap welaýatynyň häkimi Ýaýylowy göni aragatnaşyga çagyrdy. Häkim özüniň hasabatynda welaýatyň ekerançylyk meýdanlarynda alnyp barylýan işleriň ýagdaýy, hususan-da, galla oragynyň we şaly ekişiniň barşy barada habar berdi. Bellenişi ýaly, bu wajyp oba hojalyk möwsüminiň öz wagtynda we ýokary hilli geçirilmegi ugrunda ähli zerur çäreler durmuşa geçirilýär. Şeýle-de hasabatyň çäklerinde welaýatda gurluşygy alnyp barylýan medeni ähmiýetli desgalarda işleň ýagdaýy we ýangyn howpsuzlygyny üpjün etmek barada aýdyldy. Döwlet Baştutanymyz welaýatyň käbir etraplaryna galla rogunyň depginleriniň pesdigine ünsi çekip, hususan-da, Brat etrabynyň häkimi Hojagulyýewiň, Döwletli etrabynyň häkimi Roznazarowyň, we Seýit şäheriniň häkimi Wellekowyň işleri guralyşyna nägilelik bildirdi hem-de ýagdaýy düzetmek üçin ähli zerur çäreleri görmegi talap etdi. Milletiň Lideri Şale kişiniň hem Agratýenkaň talaplaryna laýyklykda öz wagtynda geçirilmeginiň üpjün edilmelidigini aýtdy. Şeýle-de hormatly Prezidentimiz welaýatyň häkimine oba hojalyk tehnikalaryny ulanmak bilen baglanyşykly, ilkinji nobatda bolsa, sebitiň toprak-howa şertlerine laýyk gelýän tehnikalary aýyl-saýyl etmek bilen baglanyşykly meseleleri öwrenmegi we bu babatda teklipleri bermegi tabşyrdy. Häzirki döwürde ýangyn howpsuzlygynyň üpjün edilmeginiň ileri tutulýan wezipeleriň hatarynda durýandygyny bellemek bilen, milli Liderimiz häkimden welaýatyň çäklerinde howaň gyzmagyny nazarda tutup, ýangynyň öňüni almak boýunça degişli düzümler bilen sazlaşykly işi ýola goýmagy talap etdi. Soňra gün aragatnaşykda geçirilýän wideoşekilli iş maslahaty Mary welaýatynyň häkimi Gurbanowyň hasabaty bilen dowam etdi. Häkim sebitde alnyp barylýan işler, hususan-da, galla oragynyň barşy, şeýle-de welaýatyň gurluşyk desgalaryndaky işleň ýagdaýy hakynda hasabat berdi. Şeýle-de ol ýangyn howpsuzlygynyň düzgünlerini üpjün etmek maksady bilen durmuşa geçirilýän çäreler hakynda aýtdy. Soňra wideoşekilli iş maslahatynyň barşynda hormatly Prezidentimiz Aşgabat şäheriniň häkimi Durdylyýewiň hasabatyny diňledi. Häkim paýtagtymyzda iri möçberli şäher gurluşyk maksatnamasyny durmuşa geçirmegiň çäklerinde alnyp barylýan işler we tomus paslynyň gelmegi bilen Aşgabat şäherinde ýangyn howpsuzlygynyň düzgünlerini berjaý etmek bilen baglanyşykly görülýän guramaçylyk işleri barada hasabat berdi. Şeýle-de ol döwlet Baştutanymyza Aşgabatda ýaşaýyş jaý toplumynyň on ikinji nobatdakysynyň gurluşygynyň taslamalarynyň taýýarlygyna degişli meseleler hakynda habar berdi. Döwlet Baştutanymyz paýtagtymyzyň ilatynyň ýaşaýyş-durmuş şertleri, olary gowulandyrmak boýunça alnyp barylýan işler bilen jikme-jik gyzyklanyp, ak mermerli Aşgabady degişli derejede abadanlaşdyrmagy üpjün etmek boýunça durmuşa geçirilýän işlere ünsi çekdi. Şunlukda, hormatly Prezidentimiz şäheriň binagärlik ulgamyny, şu sanda köp gatly belent jaýlary we ýollary gurmakda bu ugurdaky iň täze inženerçilik-tehniki çözgütler bilen özboluşly milli binagärlik däpleriniň sazlaşmalydygyny belledi. Ýaşaýyş jaý toplumynyň on ikinji nobatdakysynyň gurluşygynyň meseleleriniň üstüne durk geçmek bilen, milli Liderimiz işlenip taýýarlanylan taslamalar boýunça ýerine ýetirilen işler bilen jikme-jik tanyşdy we Aşgabat şäheriniň häkimine paýtagtymyzda täze gurlan jaýlarda amatly ýaşaýyş derejesiniň üpjün edilmegi üçin ähli zerur şertleriň döredilmegi barada anyk tabşyryklary berdi. Döwlet Baştutanymyzyň belleýşi ýaly, täze gurulýan jaýlarda dükanlaryň, jemgyýetçilik çärelerini geçirmek üçin ýörite ýerleň, lukmançylyk edaralarynyň, şeýle-de dynç almak we wagtyň gyzykly geçirmek üçin degişli desgalaryň gurluşygy göz öňünde tutulmalydyr. Ýaşaýyş jaýlarynyň aşaky gatlarynda ýerleşýän gulluk we beýleki otaglaryň hususy telekeçilere we daşary ýurt kompaniýalarynyň wekillerine kärendä berilmegi bilen baglanyşykly meseleler oňyn çözülmelidir diýip, hormatly Prezidentimiz aýtdy. Ýangyn howpsuzlygynyň düzgünlerini berjaý etmek baradaky gürrüňe degip geçmek bilen, milli Liderimiz Aşgabat şäheriniň häkimine içeri işler ministrliginiň degişli düzümi bilen bilelikde ýangynyň öňüni almak, Şäherde ýangyn howpsuzlygyna zerur bolan gözegçiligi amala aşyrmak üçin ähli çäreleri görmegi tabşyrdy. Soňra hormatly Prezidentimiz gün aragatnaşy arkaly geçirilýän wideoşekilli iş maslahatyna Türkmenistanyň Içeri işler ministri Mulikowy çagyrdy. Ministr özüniň gözegçilik edýän düzümlerinde alnyp barylýan işler we tomsuň gelmegi hem-de yssy howaň saklanmagy bilen baglylykda, ilkinji nobatda, ýangyn howpsuzlygyny üpjün etmek boýunça durmuşa geçirilýän çäreler hakynda hasabat berdi.
Indi bolsa Türkmenistanyň Prezidentiniň Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň ylmy jemgyýetçiligine hem-de Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwründe ylym, tehnika we innowasion tehnologiýalar atly halkara sergisine we ylmy maslahatyna gatnaşyjylara iberen Gutlagy bilen tanyş edýäris. Hormatly alymlar, ylmy jemgyýetçiligiň wekilleri, halkara sergisine we ylmy maslahatyna gatnaşýan eziz myhmanlar! Sizi Ylymlar güni bilen şeýle hem bu ajaýyp baýram mynasybetli geçirilýän Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwründe Ylym, tehniki we innowasion tehnologiýalar atly halkara sergisiniň we ylmy maslahatynyň açylmagy bilen tüýs ýürekden gutlaýan! Türkmenistan Watanymyzyň jemgyýetçilik durmuşyna özboluşly öwüşgin çaýýan bu baýramyň ýurdumyzyň ylmy kuwwatyny, döredijilik üstünlikleri, täze ylmy açyşlary bilen pugtalandyrýan alymlarymyzyň durmuşynda ýatdan çykmajak dabaralara beslenmegini, şeýle hem halkara sergisiniň we ylmy maslahatynyň ýurdumyzyň ylym ulgamynyň ösüşiniň esasy netijelerini açyp görkezmek bilen bir hatarda Dünýäň umumy ösüşine öz täsirini ýetirýän, ylym, tehnika we innowasion tehnologiýalar boýunça halkara hyzmatdaşlygyny pugtalandyrmakda we giňeltmekde hem-de özara tejribe alyşmakda ähmiýetiniň örän uly bolmagyny arzuw edýän gadyrly alymlar, ylym we ägirt uly tizlikli ylmy-tehniki ilerlemeler Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň ykdysady taýdan öňdebaryjy, senagat taýdan ösen ýurtlaryň hataryna hasam uly ynam bilen öňe gitmegini hem-de dünýä ykdysadyýeti bilen hemmetaraplaýyn sazlaşykly ösüşini üpjün edýän möhüm şert bolup durýar. Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe biz Türkmenistan Watanymyzy senagat taýdan ösen, kuwwatly döwlete öwürmäge gönükdirilen, uly möçberli özgertmelere esaslanýan ylmy-tehniki syýasaty durmuşa geçirmek bilen, ilkinji nobatda, ylym ulgamynyň möhüm ähmiýetli we ileri tutulýan wezipeleriniň çözülmegine, ýurdumyzyň ylmy kuwwatynyň pugtalandyrylmagyna hem-de döwrebap tehnologiýalary çekmek, öňdebaryjy tejribeleri öwrenmek arkaly Ylmy-tehniki işiň mundan beýlägem kämilleşdirilmegine aýratyn üns berýäs. Biziň bu ugurdaky baş maksadymyz, halkymyzyň ägirt uly ylmy-döredijilik mümkinçiliklerini ösdürmekden, alymlarymyzyň täze ylmy açyşlarynyň, oýlap tapmalarynyň halkara derejesinde ykrar edilmegini hem-de ýurdumyzyň ylym ulgamynyň dünýäň ylmy giňişligine üstünlikli goşulyşmagyny gazanmakdan ybaratdyr.